Bir müň togsanjy ýyllar. Bu ýyllara çenli söweşler meýdanlarda geçýärdi. Ölenler bolsa adaty esgerler bolýar. Ýöne bu ýyllarda akylly bir adam täze bir zady gördi. On müň adamlyk goşunyň söweş meýdanda ýok etmek ýerine bu goşunlaryň başyndaky adamy köşgünde ýok etmek. Bu günden soňra wezirler hatda soltanlaram özlerinden gorkmaga başladylar. Duşmanlaryny ukudan oýan bu suikastçylaryň başynda bolsa bir adam bardy. Hassan Sabbah. Hasan Sabah bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň dördünji sentýabrynda Alamut galasyny eýeleýär we Haşhaşy gizlin guramasyny döretýär. Bu taryhdan soňra Seljukly döwletine we Abbasylara garşy göreş başlaýar. Bu ýerdäki üýtgeşmelerden rahatsyz bolan Beýik Seljuk döwleti weziri Nyzamülküň goşuny bilen galany dört aý gabawda saklasalar-da ele geçirip bilmeýärler. Bu dört aýdan soňra Hasan Sabah bir suýkastçyny ugradyp döwrüň iň gowy adamlaryndan biri bolan Nyzamülki çadyrynda öldürtýär. Bundan soňra galanyň gabawy bes edilýär we beýik seljukly soltany Mälik şanyň ölüminden soňra seljukly döwleti gowşaýar. Bu wakadan soňra seljukly tagtyna geçen soltan Sanjar Hasan Sabahy öldürmek üçin adamlaryny ugratýar. Ýöne soltan ertesi irden oýananda baş ujuna daşa sokulan bir hanjary görýär. Gorkan we näme etjegini bilmeýän Soltan Sanjar bu wakany gizlejek bolsa-da bu hadysanyň arkasyndan ilçi bilen gelen hatda şeýle ýazýardy, Bu hanjaryň gaty daşyň ýerine Soltanyň döşüne sokmagyny islemezmidim? Bu wakadan soňra Soltan Sanjar Hasan Sabahy öldürmekden ýüz öwürýär we adamlaryny yza çekýär. O güne çenli görülmedik söweş ýollaryny ulanan Hasan Sabah Alamut galasynda suikastçylaryny taýynlamagyny dowam etdirýär. Pida diýip atlandyrylan bu söweşçilere guramanyň içini Esesium diýilerdi. Günümizdäki Asesin sözi bundan gelip çykýar. Bu söweşçiler köp görnüşli ýaraglar bilen uruşmakda köp adamlaryň başaryp bilmejek synaglaryndan geçýärler. Bu synaglardan soňra suýkasçylar bir ölüm mekanizmana öwrülýärler. Iň köp ulanýan ýaraglary bolsa hanjardyr. Bir assasin bir adamy öldürmek üçin emir alany aslynda öz ölümine-de emir edilýärdi. Sebäbi ynançlaryna we öwredilişine görä öldürmeli adamy öldürildikden soňra özlerini hem öldürmesi gerekdi. Emma öz janlaryny özleri almazdy, sebäbi yslam dinine görä özüni öldürmek günädigini bilinýärdi.

Hasan Sabbahyň bu suikastçilere emir bermeden öň neşe berip süýt, bal, şerap akan derýaly owadan gyzy jennet bagyna äkitýändigi aýdylýar. Hasan Sabbah Alamut galasyny eýländen soňra otuz dört ýyl boýunça ölýänçä bu galadan çykmaýar. Onuň ýaşan döwründe galada şerap içmek gadagan edilýär we onuň örän adalatly bolandygy aýdylýar. Bir ogluny jenaýata gatnaşandygy üçin we beýleki ogluny şerap içenligi üçin öldürdipdir. Ol esasan din ylymlary, astronomiýa, himiýa we hekimçilik bilen gyzyklanypdyr. Hasan Sabah bir müň bir ýüz ýigrimi dördünji ýylyň maý aýynyň ýigrimi üçüne aradan çykýar. Hasan Sabahyň Alamut galasy barada aýdamyzda bolsa bir müň iki ýüz elli altynjy ýylda mongol hökümdary Hülagi han bu galany çozuş edip almajagyny bilenden soňra galanyň aşagyny gazdyrdyp nebit bilen doldurtýar we galany patlatýar. Hasan Sabahyň taryhda bu eden işleri Assassin's Creed oýnuň döremegine ylham çeşmesi bolýar.